Iş wagtynda ejemem bilemok, kakamam. Düşündim, başlyk agam. Şatlyga jaň edýän welin alana. Jaý alyp berjek diýdä şäherden, hany? Oňam gözi owadak jaýda. Şol ataňdan galan ýer, ataňdan galan ýurt. Hany kes sesiňi! Seň ýanyňdan aş. Karobkaň üstem rahat men. Özi geldim şu wagt. Senlik meselesi bar ýaly Pälwan. Olam meni ýalňyz taşlap gitdi. Olaň maňa allergiýasy bar. Men gördim. Gaýnyňlara gitde ýaşa. Öz giýewiň bilen gyzyňy öýüňde ýaşatýaňmy diý. Onsoňam ata-babalar ýöne ýere diýmändirler, iki gyzyny urmadyksoň dyzyny urar diýip. Nä ejesiniň öýüne köpelipdir diýen at alsaň, saňa abraýmy ýa maňa abraýmy? Yzyňa ýel çalmak-a gaýynlaňňa ýöre. Şatlyk! Galyňja geýiniweri, birden şemal kakaýmasyn. Hä, bor eje, bolýa. Bor, bor. Gowy agalaň bar. Agalaňňy ýitiräýme Şatlyk jan. Şu adamlara pul diýseň ýaraman uraýar öýtýänow. Men-ä utanýan, sen utanmasaňam. Bereket bersin nahar-a iýdik. Töwerinem özüň okarsyň-da. Pälwana jaň et. Öň näme alyp gitýärdi ol özi gelin üçin. Senem bara. Ölümi diredäýjek bolunda. Pälwan öňki ýerini işlesin diýendir. Bar işjeň bilen boluber. Ah ony Pälwan diýen däldirlaý. Iki çaga aýşdym bilen geldim. Sen şu puly al-da, Şatlyga jaý alyp ber şäherde. Haýyş edýän, satdyrmaý-da. Daýzamam gije-gündiz ýalbaryp otyr, satdyrmaý şo jaýyny. Ogulaý, menem şo zatlaň, şo zatlaň aladasynda dane şu gün baryna gelin diýdim-dä. Çagyrypsyň agam? Hawa, çagyrdym. Keýpi näme? Garraöýli mesele üçin çagyrdym sizi. Siz türkmençä düşünýän adamlaý. Men şul obada ýaşajak däl how indi, ýaşajak däl. Men indi obada ýaşasam meň maşgalam ýykylýa. Diýenini eşitdiň dämi Pälwan, eşitdiň dämi? Men körpe dämi? Men körpe, satmana hakym bar. Satjak, satmana hakyň barda. Netiň satmak? Bolýa. Çykar narhyňy. Men aljak. Netiň satmak bolsa? Ýokaryrak aýt bakalym. Kime sataňdanam? Eý, bir Allaň hormaty, haýyş edýän senden, eý, agaň hökmünde, ýene bir gezek haýyş edýän. Şu janyň takga çykýanam bolsa, saňa jaý ýok! Aý! Uý, Perman! Eje! Sizi ýaly agaň. Oglanyna getme, gitme diýän. Şeýdip ýeňsäň bilen gürleşip durma-da. Merjen, gel hany! Pälwan, ejem ýok. Gel, gel, hoňrugyň berem, gel, ejem ýok öýde. Ejem öýde ýok diýýär. Daýzammy? Ejemi tapamok diýýär. Ýör, gideli. Eý, muňa seret-ow, bu gijim. Bolýan zada seret-ow, bolýan zada. Ine, ahyr geldik-ä, ine, ine, ine, ahyr geldik şu güne. Agam, bolmasa polisiýa berip görsek näme? Belaň kör-ow sende, belaň kör-ow sende! Ine körpämiz diýip sen getirilen günüň şu ine. Ine şu garry öýde, şu garryja öýde ala ýorgana sygyp, indi dünýä sygman ýörsüňiz. Ýanyna saňa-da degişli. Agaň bolan bolşy näme gaý? Hamala ejeň biz ýitiren ýaly. Agzyň näme? Sen sebäpli şu zatlaryň hemmesi sen sebäpli boldy. Näme? Howwa şeýle, gir öýe! Ganyp çykaran guş. öz höwürtgesine topulanok. Ýa haýwan ulalansoň öz sürüsini ýumranok. Martynyň gözi şo jaý bilen mellekde.